Әни ясап китергән, өстендә парлары биеп торган чәйнең борыныма килеп бәрелгән хуш исе бик тә таныш тоелды. Ышанмыйча гына, Юкә чәчәк аткандагы ис таралды, дидем. Бераз аптырап, яшькелт алтынсу чәйне кабып куйдым. Юкә бит ул безнең як агачы. Төркия исә кызыл, сары, шәмәхә, яшел, кыскасы берсеннән-берсе матуррак төстәге җимешләр, яшелчәләр белән тулган ил. Әнигә минем чәйне шулай аптырап кына кабып-кабып куйганым бик ошап бетмәде, күрәсең. Корыгына. Ыхламур ул, ыхламур чәе. Шифалы, суык тимәсен өчен эчәләр, дип куйды. Тизрәк рәхмәт әйтергә ашыктым, чәй өчен сөенгәнемне күргәч, куанды, башка бүлмәгә чыгып китте. Кайнар, әмма искиткеч йомшак тәмле чәйне эчә-эчә, Ыхламурны тиз генә сүзлектән карыйм. Юкә чәчәге шул. Ах, юкә чәенең хуш исе. Татлы тәме. Тын юлын иркәли, күзәнәкләрне тынычландырып язып җибәрә. Хәтта баштагы тәртипсез, чуалып бетеп ялыккач күңелне йолыккалый башлаган килде-китте фикерләргә кадәр үз урыннарын табып йоклап китә төсле. Чәйне тиз бетүеннән курыккандай аз-азлап кына йотам. Үзебезнең якларның яшел болыннарында үскән эреле-ваклы кыр чәчәкләре исләрен сеңдергән бал тәмен тоеп ләззәтләнә. Юкә балы тәме. Шунда бер мизгелгә әллә ничә мең чакрым ераклыкта яшәүче үз әниемнең көрән мәтрүшкә салып ясалган чәен бал белән эчеп утырган халәтемә күчкәндәй була. И әни, ерак юлга җыенган кызыңның күзләренә карап фал ачкандай әйткәнсең бит. Биянай белән үз әниең арасында аерма, ярма бөртеге кадәр генә. Берсе Вәсилә, икенчесе Әминә. Икесе дә бер чор балалары. Яшь аермасы сынаулы гына. Әни 43, Биянай 41 елгы. 41 елгы. Икесен дә сыйфатлыйм дисәң, татарның бик матур әйтеме телгә килә. Кечкенә, төшкенә. Нәкъ шулай. Әллә ни озын буйлы түгелләр. Җыйнак кына гәүдәле, җитез куллылар, үзләре йөгерек фикерле, кайчак кырыс, кайчак тапкыр сүзле. Икесе дә сабый чакта ук берсе әтисез, икенчесе әнисез калып, ятимлекнең, үксезлекнең ачысын, төчесен җитәрлек татыганнар. Икесе дә дүрт бала анасы һәм гомерләренең күп өлешен шул балаларын ялгызлары гына аякка бастырганнар. Икесе дә татар авылында туып үскән татар кызлары. Берсе Актаныш районындагы Усыдан, икенчесе Чифтәләр районына караган Корыхөектән. Икесе дә бер тарих кыйпылчыгы. Авыллары төрле районнарда гына түгел, хәтта диңгезләр, таулар аерып торган төрле илләрдә урнашкан. Әмма ата-бабалары бер туфрактан, Татарстаннан. Берсе мәтрүшкә, икенчесе юкә чәчәге. Берсе җир чәчәге, икенчесе агач чәчәге. Төрле җирләрдә туып үскән, гомер иткән әниләрне татар апалары гомер-гомергә өй чыланында, чормаларда киптереп саклаган җанга, тәнгә сихәт, көч бирүче, күңел керләрен эретә торган шифалы менә шул чәчәкләргә охшаттым. Безнең халык көрән мәтрүшкә 70 төрле авырудан дәва дип саный. Юкәне зурлап, юкәнең чәчәге бал, кабыгы юкә, агачы сөян дигәннәр. Икесеннән дә әллә никадәр файда күргәннәр, икесен дә кадерләгәннәр. Йөз төрле дәва һәм көч-куәт биргән кипкән мәтрүшкәләр, кипкән юкә чәчәкләре дәвере.